seminar huwa intitolat Is-sessizmu fil-lingwa Maltija. Dan ifisser li bażikament eh, f'dan il-nofsenar aħna ħanamlu eżerċizzju soċjolingwistiku. F'sens wiesa', is-soċjolingwistika tistħarreġ l-effett li għandha l-lingwa fuq is-soċjetà u kif l-istess soċjetà taffettwa l-lingwa mbagħad b'mod reċiproku. Is-soċjolingwistika għalhekk hija xjenza li tgħarbel kif il-lingwa tirrifletti ambjent u dispożizzjoni soċjali partikolari. fi ħdan grupp jew komunità. Il-lingwa kapaċi tikxef l-ideat, il-valuri, it-twemmin, il-livell edukattiv, l-istatus soċjali u l-bagalja kulturali, biex ngħid hekk, tal-kelliem individwali u tas-soċjetà inġenerali li titkellem l-istess lingwa. Għaldaqstant inkunu żbaljati jekk naħsbu li l-lingwa hi sempliċiment mezz ta' komunikazzjoni. Hija ħafna iktar minn hekk. Dan ifisser li meta nistudjaw il-Malti ma nkunux biss qed naraw kif il-Maltin jikkomunikaw bejniethom. Dik hija viżjoni reduzzjonista ngħidilha jien. Meta nistudjaw il-Malti nkunu wkoll qegħdin naraw kif jaħsbuha l-Maltin bħala poplu. Irridu nitilqu mill-premessa li kull lingwa għandha kontenut ideoloġiku. Jiġifieri tħaddan fiha sett ta' valuri li ħafna drabi jixhdu t-twemmin u anki u anki l-preġudizzji tas-soċjetà li titkellimha. U l-Malti ovvjament dan mhuwiex eċċezzjoni. u s-soċjologi tal-lingwa jistgħu, xi darba, jgħidulna xi ħaġa fuqna nfusna billi jistudjaw il-lingwa li nitkellmu. Ħa nagħti eżempju wieħed barra mill-kuntest tas-seminar tal-lum. Pereżempju, meta kont iżgħar kelli fissazzjoni jiena li nitgħallem il-grammatika ta' Cremona bl-amment. U f'xi rokna xiltiet tal-grammatika ta' Cremona kont qrajt li meta aħna niġu biex ngħidu l-pronomi personali, jiena, inti, huwa, eċċetera eċċetera, Cremona jgħid li meta nesprimu dawn il-pronomi rridu ngħiduhom, skont il-grammatika, fl-ordni li jidhru fil-paradimma. Mela suppost li fil-grammatika inti tgħid jien u int. Għax jien tiġi l-ewwel u hu jiġi l-ewwel. Jien, int u hija t-tielet persuna. Ċoe mhux bħall-Ingliż li forsi għal raġunijiet ta' pulitizza ta' edukazzjoni jgħidu you and me. Issa, din m'għandhiex taqsam xejn mas-sessiżmu imma għandha implikazzjonijiet soċjoloġiċi, ma nafx, ħa nazzarda ngħid, dak ifisser li l-Malti huwa minnu nnifsu egoċentriku għax ipoġġi lilu nnifsu l-ewwel qabel ħaddieħor. Qed taraw ġifieri li l-lingwa mhix innoċenti, il-grammatika mhix innoċenti. Imma hawnhekk ovvjament f'dan is-seminar aħna se narmlu strettament l-elementi sessisti tal-lingwa. U hawn min isaqsi, Is-sessiżmu jidher biss fl-espressjonijiet, fl-idjomi, fil-qwiel? Mhux biss hekk, għax dik hija ħaġa ovvja. Kif għedt, l-iktar ħaġa fil-fatt li tinteressani hija kif is-sessiżmu fil-lingwa jitfaċċa fil-grammatika, fil-grammatika. U dik mhix daqstant ovvja. Nispera li f'dan is-seminar ħa nesploraw dil-ħaġa. Fil-grammatika, ħa nagħti eżempju żgħir. Il-kelma min fil-Malti, min, hija maskil. Okej? Ejjew ngħidu tax-xenarju. Jiena qiegħed ngħallem fi klassi u quddiemi għandi udjenza ta' tfajliet biss, biss, m'hemmx tifel wieħed, m'hemmx ġuvni wieħed. Araw kif ħa, araw kif ħa nitkellem. Min se jiġi jiktibli din is-sentenza fuq il-bord? Tfajliet biss, eh? Ma nistax ngħid min se tiġi tiktibli. Il-grammatika tiddettali li rrid nuża l-forma grammatikali maskili bilfors. Forsi dawn ma jkunux konxji għan-għana tagħhom mill-ewwel, imma ta' min jinvestigahom. Għalhekk għedt li s-soċjologi hawnhekk kapaċi jagħmlu eżami tal-lingwa tagħna ħa jgħidulna aħna min aħna. Għax jirriflettu u jikxfu ċerti preġudizzji kif għedt l-ewwel. Illum il-ġurnata bosta soċjetajiet qed jipprovaw jevitaw il-preġudizzji lingwistiċi. Matul is-snin, ħafna laħqu rabbew dispożizzjoni patrijarkali, ejjew ngħidu, nammettu din, jiġifieri kellhom perspettiva soċjali li xxaqleb ħafna favur ir-raġel. Din x'aktarx kienet toħloq diskriminazzjoni sesswali inġusta. billi tinjora u saħansitra tbaxxi sehem il-mara fis-soċjetà. L-użu tal-lingwa jista' jqanqal jew jinforza opinjonijiet sessisti fil-fatt. Meta bdew jidhru l-ewwel parlamentari nisa, u reċentement anki kellna sindki nisa, ma stajniex nużaw pereżempju l-kelma ministra. Għal raġunijiet forsi ovvji għax. Tixbah il-kelma minestra, ma nafx. Għax ma smajtha l-kelma ministra jien, ministru jgħidu xorta. Jew sindka, qatt ma smajtha sindka. Kulħadd sindku. Xorta kellna nużaw kif għedt ministru jew sindku. Dan ifisser li storikament in-nisa ma kinux prominenti fil-qasam politiku u normalment ma kinux jokkupaw karigi prominenti fil-qasam politiku. Madankollu jidher illum li l-lingwa qiegħda tadatta ruħha sew għal dan it-tibdil soċjali. Fil-fatt fi żminijietna ma nsibu ebda diffikultà sabiex nużaw dawn it-termini li ħa nsemmi issa, kunsilliera għal kunsillier, kandidata għal kandidat, rappreżentanta tal-gvern flok rappreżentant tal-gvern. Segretarja Parlamentari, qal flok Segretarju Parlamentari. Ambaxxatriċi, flok Ambaxxatur. Għandna l-forom femminili għalihom dawn u jixhdu ovvjament il-preżenza tal-mara f'oqsma li forsi qabel kienu assenti. Issa, kemm hi sessist tal-lingwa Maltija? Sa ftit ilu, kull meta konna nsemmu l-kliem pulizija, pilota, dentista, inġinier, mekkanik, President tar-Repubblika, konna nassumu mill-ewwel li qed nirreferu għal raġel. Imma llum mhux biss għandna pulizija, piloti, inġiniera, mechanics nisa, iżda saħansitra kellna wkoll żewġ Presidenti tar-Repubblika nisa. U bil-maqlub u forsi wkoll eżempju ieħor huwa qabel meta konna ngħidu tajpista, Kienet tiġina f'moħħna xi tfajla wara l-iskrivanija, veru? Iżda l-ġens illum sar newtru. Ħa nagħti eżempju ieħor interessanti ta' kif il-grammatika tista' tindika kemm hi sessista l-lingwa. Pereżempju, fil-Malti l-ekwivalenti tal-gerund fl-Ingliż u tal-infinito Taljan Hija l-mamma tal-verb, bħal ispjega Xejrun. Dik li jgħidulha fil-grammatika is-citation form, jiġifieri l-kelma li inti tfittex fid-dizzjunarju. Fit-Taljan inti tgħid giocare ssib, li huwa newtrali, hija newtrali, giocare fit-Taljan. Fl-Ingliż play, newtrali. Fil-Malti kif ħa ssibha l-kelma? La! Il-mamma fil-maskil! Fil-maskil. U mbagħad wara tgħid li fil-femminil tgħid lagħbet. Imma is-citation form, jiġifieri il-forma li tirreferi għaliha fid-dizzjunarju hija l-forma maskili. Ċe il-mamma, il-punt tat-tluq huwa l-maskil. U hekk hi fin-nomi. Inti l-kelma tifla ma ssibhiex fid-dizzjunarju. Inti xi ssib fid-dizzjunarju? Tifel. U mbagħad bħala addenda, bħala addenda, ħdejha, Femminil, tifla, plural, tfal. Erġajna, is-citation form kemm tal-verbi u kemm tan-nomi huma maskili. Hemm hu l-punt ta' tluq. Dan ifisser li l-punt ta' riferiment ta' kull inflessjoni jew derivazzjoni grammatikali huwa l-ġens maskil fil-Malti. Din tirrifletti ovvjament grammatika, ħa ngħidulha hekk, androċentrika, ġifieri, ibbażata fuq ir-raġel. Is-sessismu fil-grammatika huwa pjuttost sottili, iżda l-lingwa kapaċi tikxef il-preġudizzji tagħna b'mod aktar espliċitu. Is-sessismu jidher miżrugħ ġmielu fid-drawwiet lingwistiċi tagħna u nħa nagħlaq b'daw iż-żewġ eżempji żgħar. Pereżempju fil-Malti għandna l-kelma irġulija. Mela, aħna ngħidu, Dak raġel, eh? Ġifieri bniedem tal-affari tiegħu, bniedem ta' min jorbot fuqu. U ngħidu wkoll dik mara, eh? Dik mara. Mara affidabbli, ta' min jorbot fuqha. Imma m'għandniex l-ekwivalenti femminili ta' irġulija. Għaliex? Ma nafx. Lakuna din, ankura lakuna lingwistika. U l-aħħar eżempju, ħalli ma ntawwalx, iż-żewġ kelmiet bil-Malti marti u żewġi. Irriflettu daqsxejn fuqhom dawn iż-żewġ kelmiet. Jiena ngħid, ah, ħa nibda mill-mara. Il-mara tgħid, żewġi, issa l-kelma żewġi ġejja minn żewġ, tnejn. Hemm idea ta' partnership. Partners fi żwieġ. Żewġi, żwieġ, partners fi żwieġ. Mela meta tgħid żewġi,